Fl-episodju tal-lum nagħtu titwila lejn il-professjoni ta' Manolita Kutajjar li fost ir-responsabilitajiet tagħha tieħu ħsieb cruises li jibdew jispiċċaw Malta.
Xogħol tiegħi huwa li nieħdu ħsieb ovvjament il-preparamenti Dan jibdew minn ħafna xhur qabel ma l-vapur jiddeċiedi li jidħol Malta. Nibdew nagħmlu l-browxer, naħdmu r-rati li ħa nibdew inbijaw. Hemm ħafna preparament involuti ġifieri qabel ma jiġi l-lonċat fis-suq ta' Malta. Jiena kont nattendi l-ITS wara li spiċċajt is-sekondarja. Mal-ewwel kont naf li dik hija l-għażla tiegħi, jiġifieri dejjem xtaqt naħdem fit-turiżmu, allura ovvjament komplejt għall-ITS u għamilt il-kors ta' Tourism Studies. L-ITS ovvjament tgħinek tkompli tħobb din il-linja għax ovvjament hemmhekk tistudja aktar fid-dettall ċertu topics bħal cruise operations, niftakar, lingwi, jiġifieri iktar dawk is-sentejn li għamilt l-ITS iktar kibret ix-xewqa li naħdem f'dan f'din il-linja. F'din il-karriera għandi ħafna memorji sbieħ. Ovvjament il-karriera tiegħi toħodni 24 sena ilu, minn dejjem ħdimt din il-linja Dejjem pass pass, l-ewwel kont counter, niddilja man-nies, u mbagħad back office, għamilna charters, gruppi kemm trid. Ovvjament illum il-ġurnata nieħu ħsieb il-vapur minn Malta għal Malta. Jiġifieri vjaġġ twil li kabbarni, kbirt f'dan is-settur, jiġifieri sibt opportunitajiet kbar u sodisfazzjon kbir u ovvjament nistenna li jibqgħu ġejjin iktar opportunitajiet u nesperjanzaw affarijiet ġodda. Biex torganizza cruise, Preparamenti jibdew minn ħafna xhur qabel. L-ewwel ovvjament il-management tal-kumpanija jitkellmu mal-cruise line u l-possibilità biex jidħol fil-port tagħna u meta jaslu dawn il-preparamenti jaslu ċertu agreements bejnietna u mbagħad nidħlu aħna Fejn nibdew il-preparamenti, l-ewwel nagħmlu l-ippjanar tal-prezzijiet ovvjament, naħdmu l-costings ngħidulhom aħna, u mbagħad noħorġu l-brochure biex ovvjament inkunu nistgħu nillonċaw il-prodott normalment qisu xi sena, sena u nofs qabel. Għax daqshekk jiġifieri meta jibdew il-preparamenti nkunu lesti biex nibdew inbigħu. Iktar inti ma tibbukkja kmieni għalhekk noħorġuh qabel għax il-klijent jieħu prezz irħas. Flyent Cruises huma abbinati wkoll mal-cruises li jibdew jispiċċaw Malta għax ikollhom parti minnhom jew meta titlaq minn Malta jew meta tiġi lura tidħol il-port imma jkollok darba minnhom ħaddieħor bl-ajruplan Jiġifieri jew ħa jkollok fil-bidu ttir bl-ajruplan u tidħol Malta, jew inkella bil-kontra, ħa titlaq minn Malta u ħa tirritorna lura bl-ajruplan. Ovvjament dak għandek preparamenti differenti għax trid tagħmel pjanijiet ma' xi linja ta' ajru, ġieli nagħmlu one night ġo lukanda qabel jew wara, ikollok transfers, jiġifieri dan huwa pakkett iktar iktar fit-tul, iktar dettaljat minn Malta għal Malta vjaġġ differenti. It-tagħlim mill-ITS huwa differenti naqra għax inti bil-prattika dejjem ħa tikber. Inti ħa tagħmel l-istudju tiegħek l-ewwel, ħa tieħu l-bażi, imma mbagħad meta tidħol fil-linja tax-xogħol hemmhekk ħa tikber, ħa tkompli tevolvi jiġifieri l-karriera tiegħek. kull pass differenti. Biex taħdem f'din il-linja trid tkun dedikat. Trid tkun dedikat u preċiż. Għax inti dak klijent qed jiġi għandek, qed jefdalek biex tibbukkjalu btala, sewwa, barra minn Malta normalment, u trid tkun vera ddedikat għax inti l-klijent trid tgħidlu eżattament mill-bidu sal-aħħar x'qed jibbukkja. Trid tispjegalu. eżatti x'għandu bbukkjat u pass pass x'ħa jsir f'dak il-vjaġġ tiegħu.
Bħal ħafna li tilfu għaqalhom wara d-dinja tat-turiżmu, il-passjoni ta' Manolita nibtet fi tfulita. Hija u taffaxxina ruħha bil-kobor u s-sbuħija tal-lukandi fejn kien jaħdem missierha. Kien għalhekk li wara li lestiet is-sekondarja ntefgħet mal-ewwel fl-istudji turistiċi, fejn imħabbitha għas-settur kulma jmur kompliet tikber.
Mindu kont żgħira dejjem konna niġru ma' missieri li kien kantant ġew Kutajjar dejjem miegħu fil-lukandi, jiġifieri dejjem jentertejnja n-nies u aħna parti mill-crowd tiegħu. Hemmhekk ovvjament dejjem tara l-missieri jitkellem mat-turist u t-turist ovvjament ituh il-feedback lura u sa dejjem Bil-ħbieb, dejjem agħmel il-ħbieb mad-dinja kollha. Ovvjament hemmhekk bdiet tikber iktar u iktar ix-xewqa tiegħi li naħdem fit-turiżmu jiena wkoll. Tagħlimiet mingħand missieri, ovvjament dejjem kien edukat, dejjem It-turist kien kollox għalih ovvjament, kien ix-xogħol tiegħu hu, ix-xogħol tiegħu li t-turist dejjem iferraħhom f'waqt il-btala tagħhom. U ovvjament għad dak li nagħmel jien min-naħa tiegħi nippruvaw inferrħu l-Maltin li jitilqu bħala vjaġġ minn Malta wkoll hu. Dan is-settur dejjem jgħallmek il-għalax. Pajjiżi differenti, vapuri differenti, inti dejjem titgħallem, trid tkun inti li trid titgħallem, jiġifieri għandek l-okkażjoni, għandek l-opportunitajiet li anki aħna stess immorru naraw vapuri, lukandi, destinazzjonijiet, ħalli ovvjament aħna nkunu rajniehom u missejna b'idejna din l-avventura biex nkunu nistgħu ngħadduha lill-klijent li jixtieq isiefer. Fil-kumpanja fejn naħdem jiena hawn persuna li vera taspirani taħdem ħafna U l-kumpanija hi li hi llum bis-saħħa tagħha jiġifieri never stops, jiġifieri dejjem tara x'ħa tivvinta, dejjem ovvjament ittina l kif tgħid l-ispinta biex aħna nibqgħu għaddejjin f'din il-linja hux hekk?
Fi kliem Manolita stess ix-xogħol tagħha huwa wieħed impenjattiv li jitlob responsabilta' kbira iżda li fl-aħħar mill-aħħar jagħtiha sodisfazzjon li ma bħalu. Tgħidilna wkoll li hija karriera mhux biss fejn il-ħin kollu titgħallem iżda li ġġib magħha wkoll esperjenzi uniċi u affaxxinanti.
Meta tgħaqqad grupp hija sodisfazzjon kbira, tgħaqqad grupp jiġifieri mill-bidu sal-aħħar, ikollok ċertu ammont ta' kabini li titbiegħ, sodisfazzjon kbir, sodisfazzjon li tkun il-port Qed tara l-vapur dieħel fil-port tagħna, jitilgħu n-nies, sejrin għall-btala, jiġifieri ferħanin, kulħadd ferħan, u tara mbagħad il-vapur ħiereġ minn Malta fil-port sabiħ tagħna, jiġifieri sodisfazzjon kbira. Ambizzjoni għall-futur fil-karriera tiegħi? Ovvjament toħodni għall-passjoni li għandi għall-vapuri, għall-cruise liners, hija li nkomplu nġibu Malta vapuri kbar. Ħalli ovvjament noffru lill-Maltin opportunitajiet li m'għandhomx għalfejn joqogħdu jaqbdu l-ajruplan biex jitilqu fuq vapur sabiħ kbir minn Malta. Dik l-iktar li nipprovaw ovvjament nagħmlu varjazzjoni ta' prodotti fis-suq li nkunu nistgħu nbigħu itineraries differenti li minn Malta toħodna ħafna postijiet differenti fil-Mediterran. Ninkoraġġixxi lin-nisa li jkomplu l-istudju tagħhom f'dan is-settur. Xogħol sabiħ ħafna, trid tkun dedikata, trid tkun dedikata, trid tkun passjonali għal dan ix-xogħol Għax minnek jiġi li smajt pereżempju klijent li jrid imur ġo destinazzjoni li inti qatt ma tkun smajt biha li tagħmel ir-riċerka. Ħa tagħmel ir-riċerka għall-klijent, ovvjament issib il-postijiet li jixtieq imur u titgħallimhom inti. Jiġifieri importanti li tkun dedikata u preċiża għax l-affarijiet li ħa tgħaddi inti, il-klijent ħa jsiefer bihom. Imma huwa xogħol sabiħ ħafna, ma nbiddlu ma' xejn, ma nimmaġinanix naħdem xogħol ieħor żgur. Jiġifieri ninkoraġġixxi lin-nisa joħorġu jagħmlu l-courses fuq it-tourism Hawn ħafna llum il-ġurnata milli fi żmieni kont limitata ma kellniex dawn l-opportunità tal-lum. Jiġifieri go for it ħalli tkunu tistgħu tesperjenzaw ovvjament affarijiet sbieħ u destinazzjonijiet differenti.
Li torganizza l-vaganza ta' dak li jkun mhuwiex kompitu faċli, iżda jħalli fik sens ta' milja daqs il-btala nnifisha. U għalkemm dil-vaganza tintemm hawnhekk, ħerqanin nibdew oħra l-ġimgħa li jmiss.

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.